Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Миһрбан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең бүгенге программасын тәкъдим итәбез. Әссәләмәгаләйкүм, газиз имандашлар! Без сезне Ихлас мәчетенең телевизион студиясендә сәламлибез. Болытлардан да өстәрәк чишмәләр бар. Җир асларында шәһәрләр бар. Һәр нәрсәдә безнең гамь бар. Бүген безнең күңелләребез безнең гамь Уфа Нур татар дәүләт театрына юнәлгән. 21 нче сентябрьдә Уфа дәүләт татар Нур театрының 27 нче сезоны ачылды. Хәзер без сезнең игътибарыгызга Миләүшә Латыйпова әзерләгән сәхифәне тәкъдим итәбез. Уфа Нур татар дәүләт театры туры тамашачысына янә ишекләрен ачты. Ниһаять, Нур көтеп алынган 27-нче театраль сезонга аяк баса. Гафур Каюмовның Упкын өстендә уен драмасын карарга килгән тамашачыларны Нур театрының барлык артистлары Сәламләргә ашыкты. Безнең очрашулар сезгә ел дәвамында онытылмаслык кичерешләр, рух күтәренкелеге, илһам һәм дәрт бүләк итсен! Яңа сезонда Нур коллективына биш артист өстәлде. Алар Туймазы татар театрыннан килгән профессиональ актерлар Марат Хасанов, Чулпан Раянова һәм Уфа дәүләт сәнгать институтын тәмамлаган яшь артистлар Энҗе Кашапова, Динар Тимершәехов һәм Лилия Таҗетдинова. Театрның легендар актрисасы Сәвия Сираева яңа хезмәттәшләренә теләкләрен җиткерде. Һәркайда, кайда гына халык арасында булсагыз да, сезне колаклар тыңлар, күзләр күзәтер. Шуңа күрә үзегезне Нур театры артистымын дип тотырга өйрәнегез, зинһар. Сабакташларының уңышларына сөенеп, шатлыкларын уртаклашырга башка театр артистлары да килгән иде. Улар бик шаян була торганнар. Мин уларның арасында, улар һәрвакыт көлеп, шаяртып, теге Мин үзем Баймак районыннан, ә улар бит инде Баймак районында ул аяк татарларны күреп булмай. Һәм мин монда килгәч, хайран калдым уларның алсу күңелле булуларына. Һәрвакыт йөзләрендә елмаю, шулай ярышып көлеп, дүртенче курска, дүртенче курсны беткәндә һизмәй дә калдык дип әйтсәк тә була. Кемдер Нур театрына репертуар белән танышырга, кемдер ял итер өчен, ә кемдер яшьлеген искә төшерергә килә. Нур театры безнең өчен яшьлегебезне искә төшерер өчен килдек. Без 57 ел яшибез, гел йөрибез концертларга, театрларга. Затонда торабыз, барыбер киләбез. Такси җайлап бусырап кайтабыз. Мин Бәләбәй шәһәрендә, минем Уфада кызым яши. Күптән киләсем килә торган, теләгем бар инде. Килеп, артистларның кайберләрен театр нидән, телевизордан күргән бар. Шуларны инде сәхнәдән күреп, күңел күтәреп, бәйрәм итеп кайтасым килеп, менә шуның өчен инде килдем. Яшьләрнең театрга йөрүләрен теләр идем, чөнки ул сәнгать кешенең күңелен яхшырта, кешенең уй-фикерләрен ачыклый. Шулай ук иҗат мизгеленең ачылу тантанасында нурлылар үзләренең якын дуслары, журналистларга рәхмәтләрен белдерде. Сәхнәдә Нур театрының тормышын даими рәвештә яктыртып торучы массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә Рәхмәт хатлары тапшырылды. Нур театрының җитәкчелеге әйтүенчә, егерме җиденче иҗат сезоны төрле кызыклы чараларга бай булачак. Күптән түгел Нур балалар һәм ата-аналар өчен Фантазия операциясе дип аталган әкият әзерләде. Әлеге вакытта яңа комедиянең репетицияләре бара. Матур итеп яңа спектакльләр чыгарыгыз. Алла бирсә, октябрьдә менә яңа премьера көтелә. Мин анда төп рольне башкарачакмын. Тамашачыларны чакырам, килсеннәр, күрсеннәр. Матур итеп ял итәрләр. Нур үзенең тугры тамашачысын шатландыру белән беррәттән, чит ил театр сәхнәсендә дә уңышлы чыгыш ясый. Күптән түгел Уфа Нур татар театры Казахстанда узган икенче халыкара Каспий яны илләре фестивалендә катнашты. Беренче тапкыр ниһаять Нур театры чит илгә чыкты. Ә ул чит ил бик ерак түгел, әлбәттә, Казахстан, барыбер чит ил. Актау шәһәрендә, икенче Бөтендөнья Каспий диңгезе янында урнашкан дәүләтләрнең театр фестивале булды. Һәм без шунда үткәннән килгән ханым спектакль алып, Барып бик макталып кайтты. Э, шулай. Аны котларга була. Рәхмәт. 2019 нчы ел Россиядә театр елы итеп игълан ителде. Димәк, тиздән иң кызык һәм мавыктыргыч вакыт башланачак. Сихри Нур театры дөньясына рәхим итегез. Чыннан да, без сезнең белән очрашуны һәрвакыт көтеп алабыз. Ни өчен дигәндә, театр тамашачысыз, ул театр түгел. Менә киләсе сезон, 27 нче сезон да һәрвакыт шулай бергә-бергә үткәрергә язсын. Исән-сау булыгыз, бер үк чирләшмәгез һәм һәрвакыт безнең спектакльләргә килеп торыгыз. Миләүшә Латыйпова, Илдар Еникеев, Нур театры.
Бөтен әһле ислам җәмәгатебез игътибарына. Исеме исламның яшел байракларына алтын укалар белән язылган бөек ислам галиме,

Зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман әһелләребезне иртәнге сәгать 9-да колач ачып көтәбез. Хөрмәтле тамашачылар, хәбәрегез булсын ки, 25 сентябрь көнендә Мифтахдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының бинасында Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясенең нәүбәттәге җыены булды. Бу җыелышта сөйләнмәгән сүз калмады Милләт мәҗлесендә. Әлеге җыенда галимнәр, педагоглар, республикабызның төрле почмакларыннан килгән татар теле укытучылары, мәдәният эшлеклеләре, Башкортстан мәдәният министрлыгы, мәгариф министрлыгы вәкилләре һәм башка үзебезнең телебезгә, динебезгә битараф булмаган бик күп шәхесләр катнашты. Әйе, туган тел, тәмле тел. Туган тел, татлы тел. Тәмле дип телеңне йотма, туган телеңне онытма дигән фикерләр гәүдәләнде. Әлеге җыенның исеме Туган тел кичә, бүген һәм иртәгә дип атала иде. Чынлап та, бу аның исеме генә дә бик зур, бик тирән мәгънәгә ия бит. Безнең биредә безнең туган телебезнең язмышы, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәк язмышы турындагы бик тәфсилле сөйләшүләр булды. Ә хәзер каршыгызда Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының татар теле кафедрасының мөдире, профессор Илшат Сәхиятулла улы. Туксанынчы еллардан соң 2008 нче елга чаклы Россия Федерациясенең югары уку йортларында уннан артык татар кафедралары югары уку йортларында эшли иде. Ләкин инде соңгы ун елга якын вакыт эчендә бу кафедраларның күбесе ябылды. Әйтик, Мәскәүдә, Чувашиянең Батыр районында, Ижауда, Ырынбурда, Тубылда, Төмәндә күп кенә татар кафедралары үзләренең эшләрен туктаттылар. Тик Татарстан югары уку йортларыннан тыш, Башкортстан Республикасында гына без өч уку йортында татар кафедраларын саклап калдык. Әйтик инде, Башкорт дәүләт университетының Стәлтамак филиалында, Башкорт дәүләт университетының үзендә һәм Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында. Әйтергә кирәк, бу кафедралар үз тарихларында, заманында бик зур шундый мәдәни, фәнни, мәгариф эшләре алып бардылар. Бу кафедраларда гыйльми көчләр генә түгел, ә шундый иҗтимагый, мәдәни көчләр дә тупланган иде. Һәм алар үз чиратында Төбәктәге мәгариф үзәкләрен этно-социаль мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы белән бәйләп торучы да булдылар. Әйтергә кирәк, алар аша Татарстан Республикасы төбәкләрдәге татар мәдәни этносоциаль хәлләрен дә белеп тордылар. Бүгенге көндә андый үзәкләр әйтүең буенча инде Татарстанда һәм Башкортстанда гына калды. Заманында Татарстан Республикасында төбәкләрдәге татар үзәкләрен саклау буенча шундый дәүләт программаларында ниндидер махсус чаралар күрелмәде. Киләчәктәге дәүләт программаларында татар телен саклау, аны үстерү буенча дәүләт программаларында менә бу төбәктәге үзәкләрне саклау мәсьәләсен дә карарга кирәк. Шул исәптән мин съездда үземнең чыгышында әйттем. Бүгенге көндә югары уку йортларында яңадан мондый кафедраларны оештыру, татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләү бүлекләрен булдыру Мөмкин булмаган очракта, без барыбер ниндидер шундый мәдәни, гыйльми үзәкләрне булдырырга тиешбез. Кәм дигәндә, мин мондый үзәк безнең булырга тиеш Себердә дип әйттем. Тубылдамы ул, Төмәндәме, ләкин ул үзәк безнең булырга тиеш. Чөнки Башкортстаннан кала Себер төбәге, ул татарның тупланып яшәгән тарихи җирләренең берсе. Шулай ук Бөтенроссия татар теле һәм әдәбияты укытучыларының съезды Россия Федерациясенең Дәүләт Думасы туган телләр турында законны икенче укылышта карау алдыннан уздырылды. Мин моны очраклы түгел дип саныйм. Чөнки татар теле һәм әдәбияты мәсьәләсе белән, аның язмышы белән шундый авыр вакытта татар теле җәмәгать, э, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының фикерен дә җиткерү кирәк иде. Һәм съездда фикер алу барышында туган шундый карарлар, бу съездның карарлары, мин Иманым камил, Дәүләт Думасының бу законны карау комиссиясенә җиткерелгәндер һәм законны кабул итүдә съездның да, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының да фикере исәпкә алынган, алынгандыр дип ышанасым килә.
Әлеге киңәйтелгән киңәшмәдә катнашкан һәр җитәкче үзенең фикере белән уртаклашты. Надо сказать, что в школах района обучаются 5400 школьников, в том числе

Без менә үзебезнең туган телне әйбәтрәк белсәк, безгә инглиз телен дә, рус телен дә җиңелрәк була өйрәнергә. Шул яктан караганда да. Шуның өчен ул менә туган тел ул э, безнең э, самосознание, бу кешенең эчтәгелек культурасы, мәдәнияте. Шуның өчен менә без әле ул яшьләр аны мәктәптә укыганнар барысы да, может быть, теге төшенеп бетмәйләрдер. Әзрәк үсә бара, алар аңлайлар. Менә мин дә шушы үзем теге э, эксперт буларак беләм. Татар теле Менә туган теле буларак белсәң әйбәтрәк. Син рус телен дә, бүтән телләрне дә әйбәтрәк беләчәксең. Шулай. Әлеге көндә туган телнең яни мәктәпләрдә бик әйбәт түгел дипсәң дә дөрес була. Яни укыту. Минемчә бу бүгенге чараның файдасы Шуның өчен зур. Без белдек менә нинди менә Кыйгы районында, Чишмә районында, Уфада, бүтән шәһәрләрдә, Бәләбәйдә, Октябрьскийда, э, бүтән җирләрдә проблемалар ничек. Бу проблемалар бар җирдә дә хас ошаган, но үзләренең ниләре бар, специфика бар. Но әйтергә кирәк, э, күп нәрсә кешедән тора. Менә урында яшәгән укытучылардан тора, администрация эшлә э, э, эшмәткәрләреннән тора. Шуның өчен

туристического, э, который проводится ежегодно Россией. Хөрмәтле тамашачылар, халык шагыйребез, күренекле драматург Туфан Миңнуллин бабабыз былай диде. Сез бәхетлеме дип сорагач, мин бәхетле диде. Ләкин мин бәхетле булып, халкым бәхетсез булса, телсез, ватансыз булса, андый миңа бәхет кирәкми, дигән иде. Күрәсез, зыялыларыбыз, галимнәребез бу мәсьәләне бу көндә 21 гасыр башында шулай фикерлиләр.
Кызганычка каршы, туган телсез бәхетле генә түгел, минемчә, милләт тә була алмый. Чөнки Менә туган тел, шушы родной язык, туган тел, ул милләтнең шул бер күрсәткече. Әгәр дә туган телебезне югалтсак, без киләчәктә кызганычка каршы милләтебезне дә югалтырга мөмкин. Шуның өчен менә туган тел, дин һәм Гореф-гадәтләрне саклап калу, ул һәрбер гаиләнең һәм шулай ук хөкүмәтнең дә бурычы. Чөнки менә бездә күп әйтәләр, патриотик тәрбия алып бару буенча. Әмма ул бит нәрсәдән башлана? Менә агач нәрсә белән, ни өчен теге ул теге җил, давыллар булса да, теге нык тора, әгәр дә аның тамырлары нык булса. Менә Шушы әле әйткән гореф-гадәтләр, дин һәм туган тел, ул безнең милләтнең тамырлары. Әгәр дә без шушы тамырлары бетсә, кызганычка каршы, ул агач та көчле булмый. Ә әгәр дә инде, э, менә нәрсә дип әйтим инде, әгәр дә без милләтне дә саклап кал, менә безнең э, элек Советлар Союзы чоры вакытында да, бүгенге көндә Россиядә менә ул күп милләтле э, Республика күп милләтле дәүләт. Әгәр дә менә шушы һәм без бу безнең бойлыгыбыз да, көчебез дә дип әйтергә була. Без шушы күп милләтле булуыбыз белән, шушы милләтләр бергә тату яшәү белән э, безнең дәүләтебез көчле. Әгәр дә инде без моны саклап кала алмаячак, дәүләтебез дә Шушы тамырсыз агач кебек булачак. Теге төрле-төрле чит илдәге нәрсә дип әйтим, теге пропагандага бирешергә ул чакта, әгәр дә безнең теге шушы тамырларыбыз булмаса, ул чакта безнең яшьләребез аеруча төрле-төрле кирәк булмаган йогынтыларга алар тиз бирелешәчәк. Шуның өчен безгә кирәк дәүләтебез көчле булсын өчен дисәк, безгә милләтләрне саклап калырга кирәк һәм шушы милләтләрнең Э, томыры булган шы э, туган телебезне саклап калдырырга кирәк минемчә э, туган телсез милләт була алмый Әлеге җыенга һәр педагог үзенең зур уңышлары белән килгән иде. Гомерен татар теле укытуга багышлаган педагог, татар теле укытучысы Илшат Әнвәр улы Нәҗмиевны да тыңлыйк әле. Безнең Куергаз районында татар теле һәм әдәбияты Яңа Мораптал, Шәбагыш, Зәгишмәт, Абдул авылы мәктәпләрендә укытыла. Укытучыларның барысы да югары белемле, югары категория ия укытучылар. Һәр мәктәптә туган теле һәм әдәбияты буенча кабинет җиһазландырылган. Безнең бүгенге көнгә иң төп мәсьәлә, татар теле һәм әдәбияты буенча бердә, яңа, бердәм дәүләт стандартларына яраклы дәреслекләрнең җитмәве. Менә финанслау җитешмәү аркасында һәр класста берәр яңа китап кайтты, бер генә китап. Менә шул иң төп мәсьәлә. Ә менә татар тел һәм әдәбият укытучылары безнең районыбызның җәмгыять оешмасында һәм тормышында бик актив катнашалар. Тыңлавы да, карап тору да никадәр гүзәл, никадәр күркәм. Әгәр дә адәм баласы китаптан укыганын түгел, яшәгәнен сөйләсә. Шуларның берсе татар теле укытучысы, Кыйгы районыннан килгән тәрбияче һәм шөһрәтле укытучы Җәмилә ханым. Эшем процессында менә шушы еллар арасында бик күп уңышларым булды, әлбиттә. Ул уңышларга җитешүе бик җиңел булмады. Бик күп проектлар, бик күп реформалар үткән, һәр төрле экспериментлар үткән чорны үткәргә туры килде миңа. Һәм кайсы чорны гына алсак та, туган телләрне укыту мәктәптә һәрвакытта ниндидер авырлык тудырды. Һәм менә шушы авырлыкларны, проблемалар чиккән, шешкән вакытта мин һәрвакытта уртак тел таба белдем җитәкчеләр белән дә, мәктәп белән дә, ата-аналар белән, укучыларым белән дә. Әгәр дә шулай булмаса, инде мин бүген эшләп тә йөрмәгән дә булыр идем. Дәреслекләргә килгәндә, әлбиттә, тоже проблемалар бар. Кайчандыр алар бик артык яттылар, Кайчандыр җитмәде. Бүген инде ФГОС Мадни белән программасына ярашлы заманча таләпләргә байтак кына дәреслекләр чыкты. Мин инде Казан белән бик тыгыз бәйләнештәмен. Менә бит инде коллегаларымнан сүзләр ишеткәнем бар, кайсыбер дәреслекләрдә Татарстан минем туган республикам дигән шигырьләр бар. Без аларны урап китәбез, без Башкортстанда яшибез дигән фикерләр дә ишетергә туры килә. Ләкин мин ул шигырьләрне узып китмим. Татарстан бит ул безнең милләтебезнең тарихи җире. Аннан безнең ата-бабалар үсеп чыкканнар. Менә шушы шигырьләрне, шушы материалны, бирелгән материалны дәреслектә мин берләштерәм. Без Татарстанда яшәмәсәк тә, Башкортстанда яшәсәк тә, ике республика янәш яши. Безнең телләребез бер, динебез бер, уртак фикердә без дус яшәп, гасырлар буена бергә яшибез. Һәм без үзебезнең тарихыбызны да, бүгенге көнне дә, үткәнне дә чагыштырып, иң матурын гына киләчәктә үстерергә тиешбез. Менә шундый матур фикерләрне инде мин дәресләрдә кулланам, әти-әниләргә җиткерәм. Кызганычка каршы, әлбиттә, бүген әйтүемчә инде туган телләр бик авыр чор кичерә. Мәктәпләрдә туган тел өчен родной русский дигән предмет та килеп чыкты бит инде. Һәм миңа шунсы борчый, шунсы гаҗәпләндерә. Инде гасырлар буена бөек рус теле бит инде классик тел булып формалашкан. Һәм мәктәпләрдә ничектер шушы бөек рус теленең ниндидер бер роднойрга да бар микән дип, бер үк телне икегә бүлгән кебек без. Инде шулай була икән, әнә без дә сорамыйбыз родной татарский дәресләрен, я булмаса родной башкирский дәресләр. Менә шушындый нюанслар әйтеп аңлашыла бетмәгән әйберләр байтак тәҗрибә эшемдә. Чөнки туган тел дәресләре алар белем генә биреп калмый, алар Тәрбия дәресләре дә. Менә әдәбият дәресенең программасын гына актарып карасаң, өйрәнеп карасаң, 30-дан артык, хәтта 40-ка якын әсәрдә сәламәт тормыш проблемалары күтәрелә. Менә Сәлих бабайның өйләнү дигән әсәрен генә алсаң да, аның яшь вакыттагы теге Эфир кулланып, тегенди-мондый нәрсәләр белән булу, соңыннан аны ташлау, балаларга җиткерү, бүгенге көнне эчкечелек, наркомания чәчәк аткан вакытта менә шул дәресләрнең тәрбияви әһәмие байтак күп һәм алар ярдәм итәләр дә. Инде шушы проблемалар җиңер җиңү өчен бик авыр шартлар тудырасы, без тик ятмыйбыз. Тик ятмыйбыз, әйе, эшлибез. Инде мин хәзер үземнең укучыларымның балаларын укытам. Татар теле укытучысы гына түгел, дәү әниле татар теле укытучысы булып йөрим. Үземнең оныкларымны укытам. Хәзер инде минем оныкларымның балалары бар. Арслан дигән улым бар һәм Ания дигән кызым бар. Онык оныкларым бар. Менә нәрсә дип әйтим тагын да өстәп, мин бик шатмын. Бүген дә э, сафтамын, бүген дә шушы Бәләкәйдән үзем хыялыма кергән татар теле укытучысы булу дигән хыялымны бүген дә дәвам итәм. Минем юлда очраган кыенлыкларны җиңәргә өйрәнгәнмен инде. Тагын булса да, мин аларны ерып чыгармын, дим һәм шушы үземнең матур тәҗрибәмне яшь укытучыларга биреп калдырырга бөтен теләгем. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Альбина Габит кызы Хәлиуллинага сүз бирик. Без бүген туган тел, Кичә, бүген, иртәгә исемле киңәшмәгә җыелдык. Ул киңәшмә киңәйтелгән киңәшмә, чөнки Башкортстанның татарлар күпләп яшәгән бик күп районнарыннан, район хакимиятеннән, җирле мәдәни автономия вәкилләре килде. Бүген залда безнең йөз дә ундан артык кеше. Һәм алар барысы да туган тел дип, туган мәдәниятебез, аның кыйммәтләре хакында сөйләшергә җыелдык. Әлбәттә, чыгышлардан күренүенчә, урындагы җирле милли-мәдәни мөхтәрият кешеләрен туган тел проблемасы, аны укыту, мәктәптә туган телләр, не укытуда дәреслекләр белән тәэмин итү мәсьәләләре, шулай ук укытучыларның дәрәҗәсен күтәрү, анда инде нидер исемнәр юллау, квалификациясен күтәрү кебек мәсьәләләр дә бар. Яңа яңа йөзләр, яңа Танышлар бар дип әйтәбез, чөнки монда милли проблемаларга кереп киткән яңадан-яңа вәкилләрне күрәбез. Әлбәттә, алар арасында яшьләрнең булуы да шатландыра, җитәкчеләрнең булуы да шатландыра. Әлеге киңәшмәдә Мәгариф министрлыгыннан, Мәдәният министрлыгыннан, Башкортстан хөкүмәте вәкилләре дә бар. Әлеге киңәшмә нәтиҗәле. Һәм үзебезнең халкыбызга файдалы булыр дип өметләнәбез. Әй газиз милләтнең уллары! Күрегез, ишетегез, белегез! Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының ректоры, Башкортстан дәүләт корылтай депутаты профессор Равиль Марван улы Асатуллин

где будут проходить праздники национальной татарской культуры.
Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе үзенең соңгы 9 еллык хезмәтен фикерләде. Әлбәттә, анда хак сүзләр һәм тәнкыйтьләр дә булды. Тәнкыйть чөнки бер милләт үз-үзен тәнкыйтьли белмәсә, ул тормыш сәхнәсеннән югалуы мөмкин. Халкыбыз да бу мәсьәләләрне тәнкыйть күзеннән дә кичерде. Ә хәзер Рима Амир кызы Утяшева Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясенең бүгенгесе, киләчәк хыяллары хакында сезгә бәян итәчәк. Без әле Үзебезнең э, федераль автономиянең 20 еллыгына әзерләнәбез. Менә өч делегат пока сайланган. Э, Рамил Александрович Бигнов ул беренче безнең э, рәисе иң беренче 9 елда сайланган. Альбина Габидовна Халиуллина ул безнең доцент, Акмулланың доценты кафедрасының, татар кафедрасының, ләкин ул Альбина Габидовна Шөкрә федераль автономиянең ревизионный комиссияның члены. Ну, мин инде, как әлеге бүгенге, как сказать, действующий э, председатель совета. Ләкин мин яздым Илдар Иркешкә хат, тагы ике э, урын сорап, э, бәлки бирерләр, чөнки безнең Башкортстанда миллион артык татарлар яши, биш урын автономиягә булыр әйбәт күп булмас иде. Иң мөһиме безнең хәзер нинди планнар? Менә 19-20 елга. Иң беренче Тукайга. Менә 29 октябрьдә Э, республика комиссиясы дүрт эштән ала бер нене конкурс памятникка тугай һәйкәлгә шуннан уйлыйм инде он тугызынчы елда безнең автономиягә он ел була без э, аны э, республика хөкүмәтенең администрациясендә сөйләштек майының азагында Үткәрәбез зур менә шундый чыгыш, чакырып 40 регионнан үзебезнең э, милләттәшләрне Илдар Игоревич Гилмудинов белән бергә э, безнең федераль автономиянең рәисе, э, Госдуманың комиссия рәисе һәм менә шунда үзебезнең туганнарны чакырып ассамблеяны бөтенесен бергә үткәрәчәкбез май аенда 19 елда зур шундый Чара. Аннан соң, ышанам инде, шул унтугызынчы елда Тукайга һәйкәл урыны инде куелырга тиеш. Ә егерменче елда, Тукайның туган көненә, һәйкәлне без менә бастырып куярга тиешбез Уфага Тукай һәйкәлен. Егерменче елда безнең Кудашевага Фәрдә Ягудовна 100 ел. Анда да без ике аккошны матур итеп үткәрергә тиешбез. Үзебезнең чараларны кирәк үткәрергә. Шуның өчен менә безнең планнар бик күп. Әле албара кирәк, э, июльнең аенда, 19 елда Казанга безнең активларны. Әле менә уйлап торам, һәр районда шул хәтле күп үтә чаралар. Шуның өчен без ышанабыз, үзебезнең телебез безнең сакланырга тиеш, ул сакланачак та. Монда безнең хөкүмәт тә безгә ярдәм итә һәм үзебездән дә тора. Ә инде планнарыбыз Зур, алар барсы да тормышка ашырга тиеш дип ышанам.
Әлеге җыенда республикада бердәнбер булган безнең татар телендә чыгып килүче Балкыш тапшыру турында да сүз булды. Безнең хезмәтебезне дә хупладылар, хуплап телгә алдылар һәм инде шушы җыенның ахырында әлеге тапшыруны дөньяга чыгаруда зур, күп көч куючы Ихлас мәчетебезнең имам-хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галләмгә сүз бирелде. Бисмиллаһи рахмани рахим. Миһербан, Һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Газиз халкым, мөхтәрәмә Рима Амировна! Бүген бу җыенда төшеп диңгезгә күп итеп энҗеләр алдык. Инде гамәл өчен барысын да күңелгә салыйк. Һәм сүз башында Башкортостан җиреңне үбеп, Дидек догалар гәүһәри, Һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри, дип догалар кылмактамын. Газизләрем, борынгы гарәп мәкале. Адәм баласы үзе белмәгәнне инкарь итәр, хатта аңа каршы чыгар. То есть человек отрицает и враждует с тем, чего не знает. Бүген тен тел мәсьәләсенә кагылдык. Әлбәттә, безнең сөекле оныкларыбыз, балаларыбыз инде туган телне белмәсәләр, белегез, нәкъ шушы гарәп мәкалендәге кебек, туган телне инкарь итәчәкләр, каршы чыгалар, өйрәнмәячәкләр һәм аның өчен тары бөртеге чаклы да тырышмаячаклар, аңа ярдәм итмәячәкләр. Чөнки ул аны белми, ул гына да түгел, ул аның дошманы була. Менә тарихи хакыйкать шулайдыр. Инде шушы сәгатьләр эчендә бик күп тәҗрибәле акыл ияләренең сүзләрен йөрәгемә салдым. Менә, мәсәлән, берсе гади генә Кыйгы районыннан килгән укытучы, Теленә сандугач кунган, диярсең. Чөнки ул үзенең эшен яхшы белә, шуның өчен ул аны яхшы итеп, безнең йөрәкләребезгә һәм җилекләребезгә төшәрлек итеп сөйли. Мәгълүм, яһүдиләрнең баш каласы Иерусалим дип хыяллансалар, инглизләр Лондон диләр, французлар Париж диләр, әрмәниләр Ярован диләр,

Яратып карасаң, дөнья матур. Казан да матур, Уфа да матур, Ереван да матур, Париж да матур. Бу, матурлык төшенчәсенә багылы, туганнар. Башкортстаныбызда, Аллага шөкер, хәзер Башкортстан тарихы укытыла. Аннан укып бөтен нәрсәне дә белеп була. Һәм Татар теле әдәбияты китаплары ул чын китап була, үзенең сан оясында чыккан китаплар гына. Әйтәләр бит, сандугач оясында сайрый дип. Менә шушы мәкальләргә караганда, бу хезмәтләр дә бер фикергә лаек. Инде, газизләрем, мин бүген Рима Әмировна янына килеп, мин дә бер сүз әйтим әле. Ефәк белән генә бүлеп сүзләрен. Мин ңа милке халкым бик зур бер дәрәҗә бирде. Мин Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең президиум агзасы. Бу минем өчен бик шәрәф. Ихлас мәчетендә мин инде 25 ел хезмәт күрсәтәм. Һәм менә соңгы дүрт елда инде программабыз дүртенче ел китте. Балкыш исеме белән чыга. Эшләребез, әлбәттә, болай мактанырлык түгел, ләкин хурланырлык булмаса да, без шуңа разый. Мин туган телләрне, милләтне саклауның Пәйгамбәребез өйрәткән ысулын беләм. Ул нәсыйхәт, милләткә, балаларыгызга телегезне өйрәтмәгез, динегезне дә өйрәтмәгез, ә телегезне, милләтегезне, динегезне сөйдерегез, дигән. Менә күрәсез, сөйдерсәгез, балаларыгыз һәр нәрсәне сездән дә яхшырак булып өйрәтәләр. Мин Мияка районы Баязит авылында укыдым. Минем әткәй-әнкәйләрем минем белән факат туган телдә генә сөйләштеләр. Ләкин туган телгә мөхәббәтне минем Мөкәрәмә апа укытучым өйрәтте. Мин бүген дә аның аркасында Татар теленең лар, ләр, гына, генә, кына кенәгсәкчәләренең дөрес язылышын яттан беләм. Шуның өчен һәр халык үз телен яхшы өйрәнергә тиеш, татарлар, татар телен. Ә башкортлар башкорт телен яхшы итеп өйрәнсеннәр. Әм руслар рус телен яхшы өйрәнсеннәр. Менә мин татар телен белгән өчен һәр урысны бүген ничек русча сөйләшергә кирәк икән өйрәтә алам. Һәм һәр башкортны мин ничек башкортча сөйләшергә кирәк матур итеп дип өйрәтә алам. Хатта мин башкорт телендә интервью биргәндә Баймак районында тыңлап утыралар икән, Ай-һай, бу башкортча оста сөйли, татардыр бу, дип әйтәләр. Алла. Инде, инде туганнарым, тагы да шуны өстәп әйтәм. Эшченҗа пирза курзан бер пиринжаль катизана. Мин һәр чуашны чуашчада сөйләргә өйрәтә алам. Аның үрнәген өйрәтәләм. Мин сезнең йөрәкләрегезгә дәрт, калебләрегезгә куәт телим. Безнең Башкортстанда шундый тәкъдир. Без шушы туфракларда, шушы җирләрдә Аллаһының әмере белән яшибез һәм туган телебез дә безгә бүләк. Һәм моңа чаклы Башкортстанда бер асыл кошның ике канаты кебек Башкорт теле, татар теле шундый югары очып, матур мәдәниятләргә ирешеп килде. Ләкин бер заман бер канаты киселде. Һәм сезгә бер җан әрдешемне әйтәсем килә. Бу хакыйкатьне. Бүген Башкортстанда шундый тизлек белән башкорт теле юлга чыга, юкка чыга. Һәм шундый тизлек белән калышмыйча татар теле дә юкка чыга. Чөнки берсе белән берсен бастыралар, тегеләй иттерәләр, болай иттерәләр, тегеләй мәҗбүр итәләр, болай мәҗбүр итәләр, биздерәләр, исәнгерәтәләр. Менә шуның өчен, беләсезме, мәхәббәт дигән нәрсә бер телләргә, милләтләргә басылды. Менә бу бик мөһим нәрсә. Дөньяда җирләрдән күкләргә ирешкән Бер көч, куәт, бер моң бар, ул, әлбәттә, мәхәббәт белән типкән йөрәкнең моңы, тавышы, теле. Менә шушы мәхәббәт булса гына, башкорт теле гөрләп чәчәк атачак, шушы мәхәббәт, тигезлек булса гына, татар теле дә Башкортстанда чәчәк атачак. Менә, димәк, мәхәббәтнең.

Ниһаять, Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясе бөтен халкыбызны, республикабызның бөтен милләтләрен берләштерүче көчле бер баганага әйләнде һәм мин аңарга тагы да Римма Амировна, сезгә зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман белән Ватан, милләт, дин һәм исламият өчен бетмәс көч, сүнмәс дәрт теләп догалар кылмактамын. Һәм дә Без үз илебездә, үз өебездә, үз җиребездә яшибез, үз өебездә, үз көебез дип, тагы да Башкортстаныбыз өчен ягез әле шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы, шушы мәхәббәт белән, шушы аңлаеш белән генә газаплар бетәчәк, җәфалар китәчәк, бәхетле киләчәк безнеке булачак.